Ġa bdejna l-konverżazzjoni jien u Kane għaliex il-fondazzjoni, il-Responsible Gaming Foundation, ma tiqafx, ġifieri as such il-ħinijiet tagħkom huma anke naħseb in-nies meta jkollhom bżonn ċertu għajnuniet mhumiex speċi ta' jgħidu ejwa ara ħa nċempel ħa nistenna l-uffiċċju jiftaħ vera intom immaġina li tridu tkunu dejjem lesti biex taraw x'inhi s-sitwazzjoni. Eħe, bħal Kull vizzju hu l-vizzju m'għandux la ħin u lanqas data. Jiġu okkażjonijiet fejn persuna tkun aktar predisposta biex tilgħab attivitajiet sportivi, kulturali, mużikali, politiċi, min se jerbaħ fuq min. Imma le, ma tistax tgħid li l-vizzju tal-logħob tal-azzard għandu staġun partikolari. fejn tippersisti fuq l-individwu. Għalhekk tajjeb li nkunu hemm għall-persuna biex nisimgħu l-karba, kif jgħid l-Ingliż, around the clock. Hemm xi riċerka li turi jekk hux l-irġiel jew n-nisa li huma l-iktar. Yes.
L-aħħar riċerka li wettqet il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tmur lura għall-2022 u iva, l-irġiel huma aktar nerġa' ngħid predisposti biex jirriskjaw flushom għal dik il-famuża rebħa. Mhux nisa m'hemmx, imma rġiel tista' tgħid huma huma aktar huma fil-maġġor parti. Il-biċċa tax-xogħol hi li qisni bħal li bdejtha fl-introduzzjoni, ħafna drabi dak li jkun mhux se jirrealizza li għandu l-vizzju għaliex naħseb aħna f'kollox, issa aħna llum miegħek nitkellmu dwar il-game dwar il-logħob. Il-biċċa tax-xogħol li kwalinkwa ħaġa li nagħmlu se jkunx għax niklu dufrejna, jekk hux għax inħossnu ra. Ħadd isna ddum biex tammetti li persuna għandha l-vizzju.
Meta jkollok vizzju jfisser li inti qiegħed tattwa attività b'mod rikorrenti għal ammont ta' xhur mingħajr waqfien. Jekk hux shopping, jekk hux ikel, jekk hux delizzju bħal-logħob tal-azzard, jekk hux attivitajiet li jinkorporaw aktar riskju bħal alkoħol, evidenti fuq il-fiżiċilità tal-bniedem, txomm ir-riħa ta' alkoħol, ħierġa mill-ħalq jew inkella tara persuna jitwiegħed minħabba n-nuqqas ta' droga. Il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa kemxejn antipatku fis-sens li, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Steph, il-persuna kapaċi aktar ta' qbigħ. allura l-persuni tal-madwar, il-maħbubin, aktar diffiċli jirrealizzaw li l-maħbub tagħhom għaddej minn saram. Normalment il kull vizzju ta' at the end of the day jagħfas il-but tal-persuna imma l-logħob tal-azzard peress li hemm Innejt li ġo fih għandek ir-riskju monetarju. Allura n-norma hi li once li persuna jiġi daru mal-ħajt finanzjarjament, jipprova, forsi b'daqsxejn gideb jew b'ħafna gideb, jinnega l-attività, hu safrattant jitlob L-għajnuna finanzjarja lill-membri tal-familja, li jiena dejjem nisħaq li s-soluzzjoni mhix li inti tagħti l-flus lil persuna, jekk il-persuna jiġi miċħud mill-membri tal-familja, sfortunatament joħroġ fuq barra mid-dar u jsaqsi għall-flus lill-ħbieb tiegħu. Sfortunatament naslu sal. punt li persuna ssaqsi l-flus għall-flus lil stranġieri, skonoxxuti. U hemmhekk ikollok imbagħad l-abbuż l-ieħor. Allura inti hemmhekk imbagħad għandek il-pjaga soċjali tal-użura. Jiġifieri importanti mmens, Steph, li jekk persuna għandha d-delizzju tal-logħob tal-azzard li, nerġa' ngħid, dejjem nisħaq li hemm ħafna nies hemm barra li jilagħbu flushom imma jilagħbu b'kontroll. Jekk hux is-soċjalizzazzjoni tat-tombla fl-anzjani, eżempju, jew inkella persuna tmur issib ħin biex tmur il-każino fil-weekend. tiltaqa' man-nies, tieħu pjaċir, żżomm mal-budget and that's it. Sfortunatament kif dejjem ngħid li kif persuna taqbeż l-istadju tar-responsabilità u tirriskja taqbeż that fine line tar-riskju hemmhekk jibdew il-problemi u Eħe, sfortunatament persuna jinħoloq ġo fiha sens falz ta' kunfidenza. Ħa nġib eżempju, persuna terbaħ, tieħu pjaċir b'dik ir-rebħa, kapaċi terbaħ mal-ewwel darba li lagħbet, nisimgħu b'każijiet, mort nilgħab l-ewwel darba u rbaħt, imbagħad jinħoloq dak il, nerġa' ngħid, sens falz ta' kunfidenza li l-persuna mingħaliha li mat-tieni ċans ħa terġa' terbaħ, ma ġara xejn, mat-tielet ċans, mar-raba' ċans, tibda. Nerġa' nipprova, nerġa' nipprova, u nerġa' nipprova. Titlef ammonti kbar ta' flus u l-kilba għal dik ir-rebħa stef biex terġa' ġġib lura il-flus kollha li inti tlift. Allura hemmhekk il-kilba tissupera l-maturità, kif ngħidu. Barra sens falz ta' kunfidenza li jwassal għal rikorrenza fil-logħob, għandek ukoll l-aljenazzjoni, persuna jiġi aljenat quite easily mid-dinja reali, mid-dinja tax-xogħol. mill-familja, mill-maħbubin, mit-tfal. Da kollu għal dik il-famuża rebħa kbira, nerġa' ngħid. Għandi kurżità, Kane. Jien nemmen illi persuna tipprova tilgħab, issa jekk hux casino, jekk hux fuq l-idejn, jekk hux forsi affarijiet iktar tradizzjonali li aħna mdorrijin bihom, iktar meta tkun batuta. Jiġifieri iktar kemm inti tkun batuta, iktar kemm qisu qed bl-Ingliż jgħidu trying to make ends meet u ssibha diffiċli, iktar tipprova tagħmilhom dal-affarijiet għax inti qisek ikollok dik il-ħolma illi jien ħa nerbahom jekk hemm ammont ta' flus. Filwaqt li meta persuna tiġi komda fil-flus ma tibqax daqshekk dik il-bżonn. Għandi teorija tajba jew fittajtha jiena? Eh, le, sfortunatament konna każijiet fejn jintilfu intrapriżi pereżempju. Ikunu kumpani, ma jkun your business person. Yes, tkun kumpanija tal-familja, tinġi pereżempju, u tintilef fuq lob tal-azzard. Jintilfu ħwienet, jintilfu restoranti.
Qed nisimgħek, qed nimmaġinak qed titkellem fuq xi film ikrah u hija realtà. Iva, hija realtà. Qed insemmi intrapriżi ta' valur monetarju. Imma naħseb jiena l-aktar ħaġa prezzjuża li tintilef f'tali ċirkostanzi hija r-rabta familjari. li inti t-tfal tiegħek ma jibqgħux jafdawk, tibda toħroġ ta' giddieb mal-familja tiegħek stess. Ħadd m'hu ta' wara l-muntanji, Steph, kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam. U kulħadd jiżbalja. Illum għada pitgħada żbaljajt jiena mbagħad żbaljajt inti. Ikun hemm min jiżbalja darba tnejn tlieta u jirkupra l-iżball ikun hemm min idum biex jammetti li jinsab vizzju. Min jismagħni l-ewwel darba jgħid kif jista' jkun tkun għaddej minn saran finanzjarju ma jkollokx fuq xiex taħlef flus u tibqa' ma tammettix, iva, ikun hemm min jibqa' ma jammettix u saħansitra mhux talli ma jammettix li għandu vizzju imma ma jkunx irid ifittex sapport.
Dik hu, dik, għax inti denial hu, denial. U aħna rridu nżommu f'moħħna meta inti tkun fuq dik il-mejda tal-logħob u biss il-budget jiena dejjem ngħid Taħsibx fik innifsek biss. Aħseb fil-familjari tiegħek. Steph, ikun hemm każijiet oħrajn fejn persuna jkollha jgħidulha predispożizzjoni psikoloġika għall-vizzju, li iva, tkun aktar sensittiva minn oħrajn biex taqa' f'vizzju. Tajjeb li ngħid li persuna li tiġi ddikjarata li għandha vizzju patoloġiku li l-ħin kollu tilgħab, il-ħin kollu tonfoq, trid tkun iċċertifikata b'mod mediku, jiġifieri aħna noffru l-servizz ta' esklużjoni, wieħed mis-servizzi li aħna noffru. Importanti li biex persuna teskludi lilha nnifisha minn ħwienet tal-logħob, każinos, you name them, importanti li tippreżentalna ċertifikat Li hi she's being declared as pathological. Ifhem, jiena naqbel ħafna ma' dan il-ġest, però rridu nkunu realistiċi li llum jekk ma tirrekorrix, każino jekk ma tirrekorrix biex illum online u dal-affarijiet ma tistgħux tikkontrollaw kollox. Ġejt għaliha int, illum il-ġurnata għamilna dik il-qabża żgħira kemm hi żgħira, kbira kemm hi kbira, imma Qegħdin ngħinu lill-klijenti tagħna biex jeskludu lilhom infushom minn websajts ta' operaturi tal-logħob online ukoll. Għandkom ukoll dik il-possibilità.
Iva. Jiġifieri min jixtieq, aħna għalhekk nitkellmu ftit ma' Kane rari niltaqgħu vera darba f'xahar biss, però il-messaġġ qiegħed hemmhekk loud and clear. Min taħsbu li jista' għandu din il-problema, min taħsbu li jista' forsi jiggwadanja minn ftit gwida jew għajnuna għandkom in-numru 1777. mhix ċajta, hija xi ħaġa li persuna tista' titfarrak kompletament għax il-finanzi għandna ngħidu bla flus la tanaqqas dus biex qed ix-xogħol li il-flus għalkemm mhumiex kollox mingħajrhom titkisser persuna għax tħa tħossha mbagħad li ovvjament ġifieri jekk taraw xi ħadd f'dis-sitwazzjoni itolbu l-għajnuna araw kif tistgħu tieħdu parir mill-fondazzjoni għax naf li qegħdin hemmhekk, naf li taħdmu ħafna siwi, Kane, ovvjament inti qed tirrappreżenta tim ta' nies, tim ta' nies għandek diversi, jiġifieri pjuttost ħolistika l-ħaġa. Jiġifieri naħseb inħallu f'idejk biex tkompli tagħmel il-ġid. Vera? Nippruvaw bl-aħjar mod li nistgħu. Nsellimlek.
U grazzi. Nsellim lilek ukoll. Meta nitkellmu fuq hekk nibda noqgħod naħseb, nibda ngħid mamma mia u l-ħajja kif taf tieħdok u għax forsi tiġik f'żmien qatt ħadd m'għandu jgħid mhux jien. Għax ma tafx li ma sitwazzjoni persuna tkun biex taqa'. Eħe, jiena naħseb li l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja li qegħdin ngħixu llum li persuna jżomm il-kontroll f'kull ħaġa li li jagħmel, ikun responsabbli f'kull ħaġa li jwettaq f'ħajtu. Proset.
Jalla, f'kollox. Nsellimlek kejn.
Grazzi kbira. Grazzi lilek.